ये मट्टारा से छिमी तोड़ तोड़ के लऽ जाइ गे पेट में हाजा भऽ जतौ गे पेट में रोग भऽ जतौ कछ भी धऽ लेतौ भर खेत के हमरा धान धान के रख देने या देखू तऽ केना केना कऽ के हमरा धऽ देने या नाश पूरा कऽ देलक खेत के देखतियै तऽ चूल्हिमे लगा दितियै माय महारानीके धक्कामे धऽ दितियै देखै नहि छियै तैं नहि तऽ हम अपने एक नम्बरके नट्टिन छी टाँग धरतियै आ ऊँख जकाँ फाड़ दितियै से तऽ हमरा देखबे नहि करै छियै टाटी वाली फौती वाली के आ मर्दवा सब जे एहि माहे बैल महींस ले जाइया ओ चमड़ा के पेट में नहीं ले जाय छै जे हमरा खेत में हटा पा के ले जाइया हाँ? बाप रे बोली से फक फक मन होइए दस महीना के बच्चा है दूध पियाबे पड़ैए दिने राते मन हकहकाइए मर्दवा सारा दुआ पाइ नहि पठाबै छी जे एगो हॉर्लिक्स कीन के पीऊ की करू नहि करू आय एते मेहनत से खेत दुआर करै छी आ से नहि भोग होय दैए दाल दलहन उपजबै छी हम अपना ला खर्चा करै छी हम आ से हमरा धान धुन के सब धऽ देने रहैए की करू से नहि जान केकर की बिगाड़ने रहै छी ए दीदी बात गेल छला ना हाँ, इमहर ए- आवत ना आयल रही हम मकई देखै ले मकई देख अखन और हाथ नहीं भेल होतै की नहि घास बाली नहि बेर बैसल छल देखथुन ना कर्जा बयान लेके खेती पथारी करै छियै बुढ़ो मर्दवा के देखै छियै न सकै छै तऽ किछो किछो घरे दुआर में अपन करै छियै अपने चलि अबै छी मन बाद में सब काज अपने करै छी आ से धान के धोरा धोचिया हाँ भाई बा कटनी बाबा कटनी की करबै हमरा रे मकई में ओनाहि नोच देलकन पति आब केते गंजी ओतबे बटुक होइ छै। नहीं की जाने के लिए केते खाई छी से त नहीं देखै छी ये दीदी लेकिन एते एते एक एक ढाकी हगने छै चार जगह दिमाग में की कहियन हम कहली कि और सब ठीक छै हाँ कनिया ठीक छै आँय? ठीक छी ना हाँ ठीक छी धिया पुता सब

गे माँ गे सब के छै हिनी करै छथिन आ से बुढ़वा के ना बाजऽ के चाहिए इनका ससुर के किए तेहन तेहन बात ओइ चौक पर बैस के चाय हाँ। दुकान पर से की कही कि हमर ससुर त कि हमर ससुर कथी बाजै छलिए छोड़त दीदी की कहियन हम सबके घर के तऽ उहे बात छै लेकिन हमर ससुर कहियो नहि एहन कऽ सकै छी हे कहू ने हमरा तऽ आब टेंशन भऽ गेल कहू ने कथी बजै छलै कहैत रहथिन जे एक दिन पैर जाते ला जे कह देली मौगी के हाँ से एहन हमरा बेलना चला के मारलक से कि दोनी गांठ पड़ गेलिए पैर में जिमे ये दीदी हमरा तो विश्वासे नहीं होइयो अब नहीं विश्वास करथन तो हिनकर मैटर छै कोनो बात नहीं छै जात त ठीके कहै लेकिन छियै। ओतबे न हमरा ठोट धऽ धऽ के धकियबैत रहैया खाय ला सब बाल बच्चा के दे देत आ एतऽ बा हमरा देत तऽ ओहिमे कहत कि जे साँझ खन खाना ना बनबै हमरा ना मन पतिया जे दीदी हिन एहन कऽ सकै छथि ई माँ, हमर मन नहि ये, पतिया एहन तऽ नीक आदमी छथि ई बुढ़बा मन से एहन बात बाजै छलै हमरा बारे आ मे ओहिठमन लोग दस गो बारह गो मनसा सुट सुट चाय पिए तऽ मजा लैत बाप रे बाप तोर पुतो एना कर जे तोर पुतो एना कर जे दूर दूर आ ओहिमे सही मिलल है बुढ़वा हिनकर ससुर से की कहिए आ देखे में कते शरीफ लगे छथिन आ टाटी वाला के तुम छोड़बै ना आइए हमरे ससुर नहीं रहलै दीदी न तो एना जे रहती चाय दुकान पर पंचायती आ मजमा लगैले तो हम तो टांग धरतिए ओदार दीतिए या घर में रह ना मुश्किल कर दीतिए लेकिन हिनही पुतोह छत जे रखने छथिन ना न ये तो हमरा सब लग हम ससुर के गुजारा ना। छोड़बै ना बुढ़वा मुंसा के की कहूँ कनिया आँय ओतबे नहि बेटा जे पाइ पठबैया से पाइ कौड़ी से गिर मल्हार मौगी गढ़बैत रहैया कि तनी बहिन के बियाह में खर्चा कैले रहलथिन नहीं नहीं नहीं नहीं बाप रे बा कहै कि हमरे बेटा जेना रहै जनमैने तेन ना भतीजी के बियाह में करैया भतीजा के बियाह में करैया बहिन के बियाह में करैया आ हमरा एगो धोती के टुकड़ी दैया आइए हमर मन नहीं पतियाल हिनकर क्रिया कहै छी हमर मन नहीं पतियाल कि दीदी हिन कऽ सकै छथिन ने लेकिन हमरा करेजा कापे कि केना काका दीदी के एहन लांछ लगबै छथिन काका के नीक नहि होतै कीड़ा फड़ जेतै पिलुआ फड़ जेतै अङर अङर गिरतै से कहै के मतलब हमर लेकिन हिन तऽ नीक आदमी छथि कनिया राशन कार्ड की राखि कहियै? देलकै ये हमर कनिया मन नहि पतियाएल। हमर ये मन कनिया नहि ये ए सुनै नहि छथिन

तू चौक पर बुराई गली करेला अरे बड़हक पोता तोरा कहिया हम खाए ला नहीं दलियो तहिया कहिया तोरा हम दुख दे छलियो कहिया हम तोरा घर के रुपया लगा अपना भाई बहन ये के के बियाह कहल में गौ माँ के हाँ, कहियो मार हाँ, लेवे तू हमर खिस्सा चौक पर कैला हन आय हमरा पता ए, हम चौक पर मैं के मैं हम मार देले बुढ़ारी में बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बुढ़ारी में मार देले। आय मार देले, उतना, उतना। आ काटी वाला फौती वाला मार देल गो रे पति जा रे मार देल गो रे मार देल गो रे रे बाप कायला मारे छै एकला रे बाहर में डांग कोई देल गो रे हड्डी उड्डी मार के फोल देले के भुलवा गेले बाप सुनो अहाँ रे बाप कौन अथी भेले अखन जे खेत में बैठल छल कनिया हाँ। ओ हमरा सब खिस्सा कहलक हन जे ई बुढ़वा मुंसा अन्हार उठै छी बौआ हम